Онуоха туран орто дойду уу дуоланан Дьулус ханнаах дьулуомаҕын халлаан дьураатыгар тура төлөөбүт Дьулус хан субайа сүүрүк дьураа хараттаах Дүгүрүйэр Ньургун Боотур сыбы көрдүк диэн этэн тыынан турда. Күр буу

Тибиилээх тиһиктээх күннэргэ тибийэн-табыйан тураммыт, бай дьон батталын барыахпыт, барбах дьоннор барҕарыахпыт. Килбик кичимэҕэй күннэргэ кичэйэн-хачайан тураммыт, ордук соргуну булуохпут, олох дьолун оҥоруохпут. Көҥүл дохсун күннэргэ Көрүлээн, нарылаан тураммыт, өйү, күүһү үрдэтиэхпит, өлгөм дьолу төрөтүөхпүт. Кыыһар сырда уотугар кыыллыыр дьонугар уунтускун тутуохпут. Уруй-айхал этиэхпит!

Сардаҥалаах ааны аһаарыбыт, күүрээннээх мөккүөрү күүрдэммит, күүстээх үлэни үлэлээммит, хараҥа олох халбарыйарын иннигэр ханна да бараммыт хара хааммыт тохторо. Син биир буолбаат, сир үрдэ киэҥ. Үлэлиирбит курдук үлэлиэхпит, үрүҥнэри кытта мөккүһүөхпүт. Өрөгөйдөөх өрөбөлүүссүйэ иннигэр Өстөөхтөн өлөр да күннээх буоллахпытына, төрүөбүт ийэ буор сирбитигэр, төннөн өлбөтөхпүтүн даа диэммин, хомойорбун билбэппин, хоргутарбын көрбөппүн. Син биир буолбаат, сир үрдэ киэҥ. Барата муоракадал кыыра, Баралыы балгыйар балкыыра, Ытыллар долгунум бырастыы, Былыллар чөмчүүбүн бырастыы. Мин тылым, мин тохтор тойугум, Мин тылым, мин туойар хомуһум. Сандаҕа көмүһэ саккырыыр, салгыҥҥа убайа көрүҥнүүр. Тыа хурсун күлүмэ дьиримниир, күрүлүүр, күлүмнүүр имичэҥниир. Баараҕай байҕалым бырастыы, барылыыр балтыырым бырастыы. Хомойор, буруйа саныахпын, хонуктан хонукка ытыахпын. Бу күнү Ким төрүөн көрбөтөй, бу сиргэ ким төрүөн өлбөтөй? Мин өлүөм, дьүһүнүм сүтүөҕэ, мин буорум отунан үүнүөҕэ. Кэлиэһим, кэннибэр хааларым, кэхтибэт кэрэкэ тылларым. Дорообо, алааһым, сирэм күөх алааһым, эн дьоллоох мындааҕар мин үөскээн үүммүтүм. Дорообо кындалым, күөх кындыл, кэрэ күөх кындалым, эн ньуурум үрдүгэр бу күнү көрбүтүм. Өйдүүбүн, бу дьикти күлүмнэс урсуну кыталык кылбааран кыҥкыны ыллыырын. Өйдүүбүн, бу кэрэ силэм күөх хонууну кыра уол бэйэбин мин ийэм таптыырын. Мин манна иитиллэн атахпар турбутум. Мин кырыыс оҕото, кыргыс хаан буолбутум. Эйиигин ийэккээн, өстөөхпүт саанара, эн уолуҥ сүрэҕин дьэ сиэтиэх буолара. Эн уолуҥ бассабыы, охсуһуу буойуна, эн уолуҥ ырыаһыт, Илбис тыл туйгуна, сүрэҕим төлөнө кинини убатар, сүүһүнэн сүрэҕи дьэ туотан буоратар. Билигин бу тоҥтор сылаас буоругар мин ийэм дьэбдьэкиэй көмүллэн сытаахтыыр. Билигин бу кынталсылан күөх бууругар мин таптыыр ийэкээм буора бу сытаахтыыр. Бу күнү көрдөрбүт ийэккээм бырастыы, эн буоруҥ үрдүгэр кэриэспин этэбин, эн ииппит сүрэххин норуоппар биэрэбин. Бу ийэм сытаахтыыр кэриэс буор бырастыы.